Pendent 20 jours en genier de 2022, lo CIRDOC aculhiguèt l'imòble modèste d'Alan Fournèls, qu'avèm ja poscut porgir un retrat dins una emission realizada en 2019. Pièi faguerián un documentari a destinacion d'Occite Occitanico en 2020. L'exposicion d'immòble d'Alain Fournel son l'acabament d'un projèct butassa per la pandemia. Lo vernissatge fuguèt organizat per lo CIRDOC e l'associacion Teutabé a l'entorn de la projeccion de nòste documentari Seguido di racconte d'Alain sus immòble Espausa e son caminament artistic. Zou! Qu'abussas dins aquel serrat de Trio! Lo programa es que anam presentar lo trabalh de TVOC apèi la miègjorn que dura lo film, quauque mòbles per de pichus scenaris aquí dins aquesta sala, apèi davalan anan geitar de cenotafes qu'ai fach a me de vièlha bòstia e de portrets de personas, de portrets abandonats. Son de personas inconudas e es un darrier trabalh aquò. Apèi i a tabé la camioneta que se sona. Especeria o fi que coneisses e un vilatjò amb lo sens de de qu'es per nautre un ostal, de qu'es nòstra cultura d'esta gent e mon trabalh Seguèt fòça ajudat per lo libre de Gaston Bachelard La poétique de l'espaci. Autres còps se garofachas aquelos fòtos. Puèi venguèt lo telembre. Lo temps passèt e ara ai encastrat coma dins los talons d'amos aqueles retrachs abandonats. De causa quotidiana I sò daissados per los acompanhar coma de present funerari. Lo brave banc del menuisier es content perque a fach un leit, una comanda, es un boli moment de quand vas portar la comanda. Aquelos fòtos las trapi sovent a Emaús, al mème endrech ont trapi de bòstia e de polidos causas e prenguèri un òme qu'es un cobatent de 1914 que trapèri aital lo cadre tot copat e aquel visatge, las armas me faguèt pensar a i faire un ostalet. que pòt semblar un relicaire e lo metre a l'onu. E apèi d'aveire fach aquel, ac gèri fòça plaser de lo faire, continuèri e ne trapèri d'autres, de personas que son sovent completament desconegudas. Una persona m'ajudèt a trapar calés per un e sabi qu'es Masou de tal vilatge e los autres son Entièirament desconesgut. Aqueles retrats son de personas abandonadas, perdudas, desconesgudas. E aital i disi mon respèct e tanben ma compassion e ma solidaritat d'anonime. Per de que sien una multitude anonima fas sur el temps, fas sur la societat que d'un escòp lo rambo, d'un escòp vòl pas çò que cadun pò prepausar de mai personal e pas mens societat qu'es prèsta a nos utilizar per tota autra causa. E apèi es que sien fas sur el temps. al monde e lo monde nos vòl emplegable, remplaçable e efasable. Aquel es pas acabat. Melèu i aurà un autre tablo e dos cadièiros perque los fantaumes se pòdon assetar tanben. Ai nos assetat los fantaumes coma nautres. Alòrs, los objèctes que acompanhan, en primièr, seguèron per los soldats, los canons, la crotz de guèrra e per faire la glòria del combatent. E quand trapèri autras personas qu'èron pas combatentas, d'un escòp imaginèri, completament, n'i a un que sabi pas que fasiá un coma trabalh, Pas de pensèri que podió èstre fustier. E faguèri donc, donques, lo banc, lo brave banc del fustier, e un lèit qu'avió fenit e qu'anava portar apèi a una pichona. E per la pichona i faguèri un cavalèt que balancèja e i faguèri una patinèta. E aquelo pichonó es coma lo miralh de mon enfança. Es com si me gèiti e los autres tabés, me i a ua sensaciu de miralh. La, la, la patineta de la droleta. Las color, m'agrado fòssoc e trapique las vòstiot Bièlhos fan passar una melancolia, una compassiu e pensavi faire un jorn causa damb aquò e i a de de color, de brilhança, es mirgalhat e pensi que fa un mistèri e fa tanben l'idèu d'una pauretat a l'onor, onorable. Lo vaiento camioneto del maçon a me sa brueto, mas tabé, mas tabé de canons. Visatges desconesguts, vos disi Mon respèct, ma compassiu e ma soliridaritat d'anonime, totes nautres, multitudo anonimo, facio al temps, facio al monde, facio a la societat que velèu nos rambo e que refuso çò que podèn prepausar de mai personal e pas mens que nos budo a tot autre causa. La premiera missiu del CIRDOC, istoricament, es de conservar la documentaciu des paises occitans, la documentaciu istorica, les archius. D'en premier, la volontat d'Ives Roquette èra de crear una bibliotèca nacionala occitana. conservar e de difusir la documentacion occitana, archius e documentacion contemporanèu de la creacion editoriala, literària contemporanèu. Apèi, los autres missions del CIRDOC son de sostener la creacion actuala, contemporanèu totjorn, la musica, La produccion plastic es lo cas per Alan de trabalhar la matèria fin finala e apèi de permetre mens de cooperacion entre regions, entre institucions culturalas e associacions per valorizar lo patrimòni nòstre. E a l'ora d'ara trabalhan fòrça sus la question del patrimòni immaterial dels Païses d'Òc. Patricia, Patricia, Patricia. A nas ausi la dabalato e lo pelaugier de la Patricia dins l'escalier.

D'en primièr, la volontat del CIRDÒC de valorizar lo trabalh d'un artista, d'un ebenista, d'un creator occitan, que trabalhe dempèi d'annadas a costat de Béziers dins Erau a Bassan e qu'es un creator, un fargaire de creacions divèrsas a partir de matèrias, de bustias recuperadas dempertot. Les armoires de mariage portaient un cœur gravé, les armoires anciennes. Ellas parlent de Stéphanie es plan contento per de que son amor a poscut s'installar a l'ostal just a costat. E çò que sabèm pas es que la Stephanie a traucat la muralha per retrobar son amor. E lo sabèm pas per de que siem pas encaras al temps del mariatge per totes e l'amor de Stephanie se sona Fanny. La volontat de promocion de la creacion actuala e d'un univèrs especial, un pauc un cabinet de curiositat a l'entorn d'una nostalgia que siágue una nostalgia d'avenidor, d'avenir. La produccion e la creacion d'Alan nos dèisse veire un futur, benlèu, mai simple. mai umil, mai fraternèl e amistós e pensi qu'es l'estetic e la filosofia de la seuna creacion que a partir d'un matèria passada e recuperada de nos projetar dins un avenir diferent de l'avenir del present qu'es ara un pauc dificil. Ai mis de fios de papier e trapèri que poido s'acordar amb me fòça poèma, amb lo poèma que cantèt Brassens, que es un poèma d'Antoine Paul, que seguèt revirat en occitan per Martí. E en occitan fa aquò. Vòli budar aquel poèma a totas las femnas qu'on aima, l'espaci d'un moment secret. An aquelas qu'on coneis a pena, qu'un destin diferent las mena e que jamai retrobarem. An aquela qu'on vei paréisser una segonda sa fenèstra e que prèsta Sabalís. Mas d'un la linjo silueto es tan gracioso e fineto qu' ne'n demòro tot regaudit. S'avètz mancat la mòstra, vos es possible pas main de veire nòste documentari Les meubles modestes d'Alain Fornells sus lo site occitanique Beilejar per lo Sirdòc. Tanben, li podètz veire de mai pròche dins l'atelier de l'artista, a Bassan, onte demòr. Avètz toti les entresignes sus lo site lesmeublemodestes.com per poder reservar vòstra vesita animada.